Безләргә бар яктан да үрнәк булган. Аллаһ Раббыбыз тарафыннан адәм балаларына, галәмнәргә, җеннәргә, барлык мәхлукатларга рәхмәт йөзеннән Һәм рәхмәт өчен җибәрелгән сөекле пәйгамбәребез Мухаммәд Мустафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә шулай ук салаватларыбыз булсын. Кадерле мөхтәрәм Газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ватандашларым, Аллаһ йортының кунаклары, абыйларым һәм безне ишетүче апаларыбыз! Әлхәмдүлиллә, Аллаһның рәхмәте чиксез! Кайсысы безгә, мөселманнарга үзенең мөбарәк булган, изге булган, хәерле булган җомга көнен бүләк итте? Һәм кайсы көнне барлык мөселманнар җир шарында берләшеп җыела, бер-берсен күрә, ишетә, сәлам бирә, хәлен белә һәм вәгазьләнә. Әлхәмдүлилләһ. Һәм менә шушы Аллаһның йортына җомга көнне җыелуыбыз Бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте һәм иманыбызга дәлил булып тора, әлхәмдүлилләһ. Нигъмәтләренең иң олуг булганына, әлхәмдүлилләһ, иң олы булганына иманга дәлил булып тора. Кадерле газиз дин кардәшләрем, Безгә шушы җомга көннең фазыйләтләрен, шушы җомга көнне безгә фарыз итертеп калдырган, иман төшенчәләрен өйрәткән, фикх төшенчәләрен өйрәткән, Ир белән хатын арасындагы нинди мөнәсәбәт булырга тиешлеген өйрәтеп калдырган. Күрше буларак, ата буларак, мөдир буларак, имам буларак төшенчәләрне, мөгамәләтләрне күрсәтеп һәм өйрәтеп калдырган. Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата танышуыбызны без сезнең белән дәвам итәбез. Чөнки әлеге мөбарәк айларны сөекле пәйгамбәребез алейһи ва саллату ва сәллам дөньяга килде, әлхәмдүлилләһ.

Бер мәлне сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләмгә бер сәхабә сорау бирә. Я Расулуллах, билгеле сәгать, ягъни кыямәт көне кайчан була микән дип сорады. Шуңа карата пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сорауга сорап сорау итертеп кайтарды, "Ә син кыямәт көненә нәрсә әзерләдең?" дип сорауга сорау бирде. Әлеге сәхабә әйтте, Мин, ди, алай күп намазларымны да бәлки әзерләмәгәнмендер инде, ди. Шуның кадәр үк күп садака да бирелмәгән индедер, ди. Күп, бәлкем, сыйфатлы рәвештә үк уразамны да тотмаганмындыр инде, ди. Әмма, ди, Мин Аллаһ Субханәһү ва Тәгаләне яратам. Һәм аның илчесен, аның расулен яратам, дип җавап кайтарды. Һәм шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә дип әйтте? Син диде. Син. Җәннәттә булырсың шул затларың белән кайсыларын шушы дөньяда яраттың. Алла субханаху тәгаләне бу дөньяда яраттың икән, кушканнарын үтәдең икән, аның рәхмәтенә ирешәм дип гамәлләреңне кылдың икән, син аның нурында, мәңгелек җәннәтендә аның белән булырсың. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламны өйрәндең икән, аның тормыш рәвешен, аның сирасын, аның сөннәтен башкардың икән, ихластан, димәк, син иншалла, шулай ук Аллаһының җәннәтендә сөекле

тормышларын. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм чирләгән вакытта алар мин чирләсәм иде дип тора иделәр. Пәйгамбәребез түгел, миңа шушы чир йокса иде дип, мин чирләсәм иде дип, субханалла. Һәм кайсылары ата-ананы анасына да күрә күбрәк яраттылар. Субханаллаһ. Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейһи вәсәлләмне. Һәм моңа дәлилләр без сирадан, сәхабәләрнең тормышыннан күрә алабыз, җәмәгать. Монда сөйли башласак, безгә бер еллык җомга да җитмәячәк. Бер еллык. Субханаллаһ. Анда унлаган том китап язырга мөмкин. Шуңа күрә, кардәшләрем, еш ишетергә туры килә, әлхәмдүлиллә, гомумән дөньяда кайда гына булмыйк. Төрле мөселманнар арасында без пәйгамбәребезне сөябез дигән сүзләрне әлхәмдүлиллә яратабыз. Әйе, җәмәгать, әлхәмдүлиллә, пәйгамбәребезне сөю ул фарыз һәрбер мөселман өчен. Аны сөю, аны ярату фарыз һәрбер мөселман өчен. Чөнки ул иманның баганасы булып тора. Әлхәмдүлилләһ. Әмма уйлап карыйк. Әгәр дә без берәр кешене шушы дөньяда сөябез икән, яратабыз икән, аңа охшаш булырга тырышабыз икән, телибез икән, без нишлибез? Без аның биографиясен өйрәнәбез. Аның турында мәгълүмат җыябыз, туплыйбыз. Ничегрәк ул үзен тота, гаиләсе белән, ничегрәк киенә, нәрсәләр эшли, хәтта ки тәнендәге булган миңнәрен дә белергә тырышабыз, яки анда татуировкаларын яки башкасын. Белергә тырышабыз. Безнең балаларыбыз, мәсәлән, бокс белән шөгыльләнәде яки берәр көрәш белән. Аларның, дип әйтик, кумирлары була. Нидидер мәшһүр спортчылар. Кайсылары яхшы нәтиҗәгә ирешкән, кайсылары чемпионнар һәм башкасы. Һәм шушы балалар нәрсә? Үрнәк итеп күрергә тырышалар, әлеге спортчыдан үрнәк алырга тырышалар. Әйе, ярар да әгәр дә әлеге спортчы хәерле үрнәк булса. Ә хәерсез үрнәк булса, киресенчә, начарлыкка, ул вакытта бәлә, җәмәгать. Һәм шуңа күрә безнең балаларыбыз өйрәнә, аны таныша, бөтен биографиясен, көндәлек рәвешен карый, нәрсә эшли, кем белән нәрсә, тигесен, бысын. Менә ничек ул күренә сөю, ярату, аңа омтылу, аңа охшаш булу. Хәзер кайтыйк безнең сорауга. Без сөекле пәйгамбәребезне яратабыз, сөябез дибез. Анның сөннәтен никадәр сыйфатлы рәвештә, камил рәвештә без башкарабыз. Һәрберебез уйлыйк менә шушы сорау өстендә җәмәгать. Без аңа охшаш булырга тырышып, нинди сәбәп кылабыз? Киемебезме булсын ул, тышкы кыяфәтебез булсын ул, эчке кыяфәтебез булсын ул, ниндидер мөгамәләт булсын ул кем беләндер. Менә шушы гади генә көндәлек эшләребездә, гамәлләребездә, киенүебездә, үзебезне тотуыбызда сөннәт. Пәйгамбәребезгә карата саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәт, сөю хисе чагыламы? Без бит сөябез аны. Чынлап торып та сөю, Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләмгә карата мәхәббәтне күрсәтү ул да булса аның сөннәтен үтәүдә, аңа буйсынуда. Әгәр дә берәр хадис шәрифтә без күрәбез икән, Пәйгамбәребез алейһи вәсәләту вәсәләм нәрсәнедер харам кылды. Димәк, тәмам. Без кабул итәбез. Без шул сөннәткә ярәбез. Яки нәрсәндер хәләл кылды, без аны булдырга тырышабыз. Әлхәмдулиллә. Качан без сөннәткә иярәбез җәмәгать, шул вакытта без пәйгамбәребезгә карата мәхәббәт не күрсәткән булабыз иншалла. Һәм шуны да әйтергә кирәк, җәмәгать, әгәр дә без Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәләм артынан иярәбез икән, без шундук Аллаһ Раббыбызның мәгъфирәтенә, Аллаһ Раббыбызның мәхәббәтенә ирешәбез иншаллаһ. Чөнки, моңа дәлил булып, Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә үзенең изге Коръәни Кәримендә үк әйтә, безләргә адәм балаларына пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша Имран сүрәсе 31 аятендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтан раҗим. Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттабиуни". Әйт, ди, әй Мөхәммәд. Әгәр, ди, сез Аллаһ Тәгаләне яратсагыз, ди, миңа иярәгез, ди. Ягъни, пәйгамбәргә иярәгез, ди. Шул чакта сезне дә Аллаһ яратыр.

Аллаһ рәхимле. Әлхәмдулиллаһ. Күрәбез җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм артыннан иярәбез икән, сөннәтен үтәргә тырышабыз икән, машалла, без шундук Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез, аның мәгъфирәтенә ирешәбез. Һәм шунда дәлил була безнең Аллаһны да яратуыбыз, пәйгамбәребезне дә яратуыбыз. Әмма җәмәгә дөрес сөя белергә дә кирәк. Шуңарга бер галимнәрнең Берсе бер хикмәтле әйбер әйтте. Сөюеңне сөйләр алдыннан сине сөяләр микән? Шуны уйла. Ничек аңларга кирәк әлеге сүзләрне җәмәгать? Кызганыч бар шул ук мөселманнар арасында мин пәйгамбәребезне сөям дип Йөрүчеләр догаларында бәлки елыйлардыр. Яратам дип, әмма гамәлдә киресен кылалар. Я ниндидер бидгат гамәлләр кертәләр. Кирәкмәгән эшләр кыланып, кылып йөриләр. Пәйгамбәребезне яратам дип. Әмма сөю хисеңне белгертер алдыннан сине сөяләр микән шуны уйларга кирәк. Ягъни синең сөюен шатландыра микән Аллаһ Раббыбызны? Шатландыра микән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламны? Син аны сөям дисең, әмма әгәр дә син харам эшләр белән сөю хисеңне булдырырга телисең икән, син харап булдың, субханалла. Синең сөюең сине Аллам сакласын, Аллаһ Раббыбызның ләгънәтенә илтергә мөмкин. Синең ниндидер уйланмыйча эшләрең тамукка илтергә мөмкин Аллам сакласын. Җәмәгать, субханалла. Шуңа күрә дөрес сөя белергә дә кирәк җәмәгать. Әгәр без үзебезчә генә менә безнең ничек акылыбыз буенча гына Аллаһ Раббыбызны яратабыз дип, пәйгамбәребезне сөябез дип йөрсәк, җәмәгать, бу бер дә әйтми әле һәм белгертми безне Аллаһ Раббыбыз яратыр яки пәйгамбәребез сөяргә дәлил булып тормый, җәмәгать. Шуңа күрә менә шушы әлеге төшенчәне без истә тотарга тиеш. Әлеге төшенчәне истә тотарга тиеш һәм әлеге кысалардан без чыгарга тиеш түгел, җәмәгать. Әле нәрсәләр уйлап, кыланып, субханалла. Һәм әлбәттә ки, Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтеп калдырды, Муслимда риваять китерелә, мин, ягъни пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләм, кыямәт көнендә адәм балаларының иң олысы булачакмын диде. Иң әвәл минем каберем ачылачак һәм беренче яклаучы мин булачакмын. Һәм иң тәүдә яклашуны миннән сорячаклар диде. Әгәр дә без дөрес итертеп сөюне күрсәтмән булсак, җәмәгать безнең өчен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм берничек тә шәфәгать китерә алмаячак, ә киресенчә арыначак, субханаллаһ. Киресенчә арыначак. Һәм ул кыямәт көнне шундый куркыныч көндә, субханалла, кайчан ата-ана балаларыннан, бер туган бер туганнан, ир хатыныннан качкан көнне безнең өчен иң сөекле һәм якын кешене без ничек шушы дөньяда ук яратмаска тиешбез? Дөрес итертеп сөймәскә, дөрес итертеп яратмаска ничек тиеш без, субханалла. Шуңа күрә, кардәшләрем, Аллаһ субханаһу тааля һәрберебезгә дә пәйгамбәребезгә карата сөю хисен, ярату хисен, аның сөннәтен, аның юлын, аның мисалын дөрес итертеп өйрәнергә насыйп итсә иде. Дөрес итертеп аңлап, кулланырга насыйп итсә иде.